Мӕ боны уазӕджы республикӕйы бирӕтӕ зонынц. Зонынц ӕмӕ уарзынц. Йӕ мидбылхудтӕй, йӕ хъӕлӕсӕй, йӕ фӕлмӕндзинадӕй адӕм зӕрдӕтӕ балхӕдта. Мамӕ та цымыдисаг фӕкӕсы. Адӕймаг хъуамӕ цавӕр миниуджытыл хӕст уа, цӕмӕй иннӕтӕн уарзон суай. Дӕ зӕрдӕйы цас уарзондзинад хъуамӕ уа ӕмӕ дзы иннӕты рӕвдауай, фӕхайджын кӕнай. Мӕнмӕ гӕсгӕ йын йӕ зӕрдӕйы уаг абон мах дӕр банкъардзысты. Тынг зӕрдиагӕй ӕнхъӕлмӕ кӕсын Томайты Миланамӕ. Ӕмӕнхъӕлдӕн ӕрбацыди мӕ уазӕг йӕ къӕхты хъӕрӕн хъусын. Милана, алы боныгас нӕм цу. Фарно хӕдзары рахизкъахӕй дам ӕрбацыд. Цы тынг ӕхсызгон мын у дӕуӕн. Диссаджы рӕсугъдтӕ абон ӕппӕты хорзӕх. Бузныг, бузныг. Милана, Тынг ӕхсызгон мын у дӕ уынд ӕмӕ дын стыр бузныг, абон рӕстӕг кӕй ссардтай, кӕй ӕрбацыдтӕ ӕмӕ мын фадат кӕй радтай демӕ базонгӕ кӕнынӕн. Бирӕты ӕвӕццӕгӕн нӕ бауырндзӕн, фӕлӕ нырыонг афтӕ лӕгӕй-лӕгмӕ зонгӕ нӕ уыдыстӕм, кӕд нӕ кӕрӕдзийы кой хъуыстам, уӕддӕр. Ӕмӕ дын бузныг, кӕй сразы дӕ, кӕй ӕрбацыдтӕ ӕмӕ мӕ зӕрдӕ дарын, кӕд хорз зонгӕтӕ не стӕм, уӕддӕр дӕ зӕрдӕ кӕрӕй ӕргом кӕндзынӕ ууыл. Зӕнадон дӕр стыр бузныг кӕй мӕ фӕхуыдта йӕ Цы?
Уый та куыд, адӕмӕн уарзон чи у, адӕм кӕй уарзынц, адӕм цингӕнгӕй кӕмӕ фенхъӕлмӕ кӕсынц, уый мӕнӕн дӕр цымыдисаг у ӕмӕ мӕм цымыдисаг кӕсы, дӕ цардвӕндаг дӕр, дӕ зӕрдӕйы арфӕ, цавӕр ӕнкъарӕнтӕ ӕмӕ хъуыдытӕ ис, уал адӕймагӕн уарзон чи сси. уый хъуамӕ цавӕр миниуджытыл хӕст уа? Ӕмӕ дӕ фӕрсон, ӕргом адӕймаг дӕ? Ӕвӕццӕгӕн у.
Алкӕимӕ дӕр? Алкӕимӕ дӕр нӕ, фӕлӕ ӕргом адӕймаг дӕн. Фылдӕр, фылдӕр ӕргом у. Цӕмӕ гӕсгӕ дӕ фӕрстон, йе программӕмӕ цӕттӕгӕнгӕйӕ дӕ кой, чи йӕ зыдта, ӕрбацӕудзӕн Миланы программӕмӕ, зӕгъгӕ, уӕд иууылдӕр уыцы имхуызон Уый зӕрдӕхӕларой ахӕм ӕргомыхудӕндзаст, ӕдзухдӕр мидбылты худӕг адӕймаг, ӕмӕ дӕ ӕз дӕр дардмӕ афтӕмӕй уыдтон кӕддӕриддӕр ӕдзухдӕр мидбылты худӕг. Фӕлӕ мӕхинымӕр-иу ацахстон ахӕм хъуыды, мидбылты ӕцӕгӕйдӕр зӕрдиагӕй фӕхудыс, фӕлӕ кӕмдӕр, кӕмдӕр зӕрдӕйы арфы цавӕрдӕр хъуыдытӕ ис, ӕмӕ цӕстӕнгас хатгай гыццыл афтӕ
ӕмӕ цӕмӕн алы адӕймагӕн дӕр ис ахӕм хъуыды йӕ мидӕгмӕ мах артисттытӕ стӕм ӕмӕ хъуамӕ адӕмӕн ма вдисӕм нӕ зӕрдӕ ӕнкъарӕнтӕ ӕмӕ уый тыххӕй мӕ цард нӕйдӕр тынг зын у. Ӕмӕ ма мах дӕр ма куы вдисӕм ӕнкъардхосӕй куы цӕуӕм, уӕд иннӕ адӕм та цы кӕной. Махӕн нӕ куыст у ахӕм, ӕмӕ адӕмӕн лӕвар кӕнӕм бӕрӕгбон. Ӕмӕ куыд фехъуыстон, афтӕмӕй царды дӕр ууыл архайыс, цӕмӕй канд сценӕйы циндзинад ма хӕссай, чи рбацыд, уыдонӕн, фӕлӕ ды алыварс ис уыдонӕн дӕр, хиуӕттӕн, зонгӕтӕн, ӕмбӕлттӕн. Уый дӕхӕдӕг сахуыр дӕ ууыл, уыцы царды зондмӕ дӕхӕдӕг ӕрцыдтӕ, ӕви кӕмӕдӕр кӕсгӕйӕ афтӕ ахуыр кодтай, дӕ алыварс чи уыдонӕн баххуыс кӕн, зӕгъгӕ? Ӕвӕццӕгӕн,
афтӕ зӕгъдзӕн, мӕ алцыдӕр цӕуы мадмӕ, фыдӕй, бинонтӕй. Ӕмӕ мӕ куыд сахуыр кодтой мӕ мадмӕ мӕ фыд, хъӕуы рахастоны з адӕммӕ. Давӕд дӕ фыд та, ӕвӕццӕгӕн, фылдӕр ахуыр кодтой сӕхи хистӕртыл. Ӕмӕ йӕ куыд зонын, афтӕмӕй дӕ ныййарджыты ныййарджыты ноджы фылдӕр уарзыс, нӕ? Тынг бирӕ уыдон уыдысты ахӕм адӕм, ӕмӕ, ӕвӕццӕгӕн, мӕ бабу-иу кӕрдзын куы сарӕзтауыд, иунӕгӕй никуы бахордтой, фӕлӕ айуӕрстой, сыхӕгтӕм-иу фӕдзырдтой ӕмӕ Уыцы ртӕккыр дзы малкӕй дӕр и фӕхуыдтой. Ӕз дӕр ма йой хъуыды кӕнон, кӕнын, ӕрбаййӕфтон ӕй мӕ мады цӕгат. Мӕ фыдыуӕтты уыйбӕрц нӕ зонын, нал сӕ ӕрййӕфтон. Фӕлӕ-иу бабу чъиритӕ куы скодта. О. Кулдуар ӕхгӕд никуы уыди. Никуы. Ӕвӕццӕгӕн, ирон адӕммӕ уый у сӕ миниуӕг, миниуӕг ӕмӕ дих кӕнынц сӕ хойраг сӕ сӕх кӕрдзын о мавӕцӕгӕны. Мамӕ та цымыдисаг каст, ерды дӕр афтӕ дӕ нӕ, уый нӕ зонын, фӕлӕ алчидӕр ӕрбауади ӕмӕ Сашӕйӕн салам радтон, зӕгъгӕ, нӕ, ӕмӕ иу ӕрбаздзи мӕ иу цыдӕр хабӕрттӕ радзырдта, чидӕр цуанон уыди, цуаны ӕрбаздзи мӕ цыдӕртӕ радзырдта, иннӕ уыгӕрдӕны уыди мӕ та уый дӕр цыдӕртӕ радзырдта. Ӕмӕ, бары-нӕбары, ныртӕккӕ йӕм барын, нӕ, афтӕ хуымӕтӕг ныхӕстӕм хъусгӕйӕ, адӕймаг ахуыр кодта ныхас кӕнын дӕр, уӕздандзинадыл дӕр, уымӕн ӕмӕ кӕрӕдзийӕ ӕфсӕрмы дӕр куы нӕ кодтой, уӕздан ныхас дӕр уыди, стӕй куыддӕр Ерманы хуымӕтӕг царды зонд мах кӕстӕртӕй иуы истам, афтӕ бар-ӕнӕбары хъусгӕйӕ. Афтӕ дын нӕ дзырдтой, мӕнӕ афтӕ ма кӕн, уый дӕр уыдис, фӕлӕ. Уый дӕр уыдис. Афтӕ дӕр иу уыдис, фӕлӕ. Йӕ ныхас кӕныс ӕмӕ йӕ мбарыс, уый афтӕ бакодта, ӕмӕ ӕвӕццӕгӕн афтӕ ӕмбӕлы. Ныртӕккӕ ахӕм фӕзындтӕ арӕх ӕмбӕлынц Миланы.
Ногӕй та зӕгъдзынӕн, алы бинонтӕн ис сӕхи фӕтк. Ӕмӕ чи куыд ахуыр уый, уый рахӕссы йӕ царды фӕндагмӕ. Ӕмӕ ивгӕр бинонты ӕмӕ фӕткыл дзурын райдыдтам, уӕд ды дӕр нырма ӕрыгон. Нырма дӕ ӕвзонг бонты дӕ зӕрдыл хорз лӕууынц. Нӕ? Ныртӕккӕ дӕр кӕстӕртимӕ арӕх ӕмбӕлыс, кӕм куысты фӕдыл, кӕм ӕхсӕнады, кӕм хиуӕттӕ, хӕстӕджытимӕ. Ӕмӕ дӕхӕдӕг ӕвдисӕн цӕмӕн уыдтӕ? Цӕуыл ахуыр кодтай ды ӕмӕ де мгӕрттӕ? Уый ныртӕккӕ уыныс ныры ӕхсӕнады?
Уынын, цӕуыннӕ Махӕн и тынг рӕсугъд кӕсӕртӕ. Ирыстоны ӕмӕ сӕм куы бакӕсын, арӕхы мӕхӕдӕг дӕр арӕх фӕкусын ӕмӕ фӕзарын чындзӕхсӕвты дӕр, концертты дӕр ӕмӕ сӕ фӕуынын. Мӕ тынг уӕздан сывӕллӕттӕ сты мӕ сын сӕ мад, сӕ фыдтӕн стыр бузныг зӕгъын, кафынмӕ дӕр, зарынмӕ дӕр ӕмӕ мӕ зӕрдӕ сӕ тынг райы. Ер сӕ хуыздӕр миниуджытыл та цы банымайыс ныры фӕлтӕртӕн? Уӕздандзинад хистӕртӕм. Уӕддӕр нӕ?
О, уый баззади ӕмӕ мын тынг ӕхсызгон у гъӕуи. Дӕ зӕрдӕмӕ та цы нӕ цӕуы? Цавӕр фӕзындтӕ? Ӕвӕццӕгӕн,
бирӕ рӕстӕг мӕнӕ сотовый телефонтыл гъӕуи мӕ зӕрдӕмӕ нӕ цӕуы. Канд кӕстӕртӕ нӕ, фӕлӕ не ппӕт дӕр. Нӕ кӕрӕдзимӕ нал дзурӕм, нал ӕмбӕлӕм ӕмӕ уый тынг зын у. Ёимӕ дӕр демӕ разы дӕн, уымӕн ӕмӕ иу-цалдӕр хатты ам уазджытимӕ дӕр, стӕй афтӕ хуымӕтӕг ныхасгӕнгӕйӕ дӕр бафиппайӕм ёй ӕмӕ адӕм кӕрӕдзиимӕ ныхас нал кӕнынц. Нал Ерысдӕбон хъӕуты кой не скодтам. Мӕ упсхӕгтӕ кӕрӕдзимӕ бауадысты аныхас кӕнон.
Мах-иу мах-иу рымбырд стӕм Змейкӕйы, мӕ бабушкӕмӕ, стыр бинонтӕ бирӕ уыдыстӕм, йе уӕд. Ӕмӕ нӕм уыди Ахӕм тымбыл стъолмӕ ӕрымбырдыстӕм бабушка мӕ бабу-иу сарызта чъиритӕ ӕмӕ худгӕ, хъӕлдзӕг, заргӕ. Уыдон уыдысты тынг дзӕбӕх. Хъӕмысыс уыцы рӕстӕг?
Тынг, тынг. Мӕ зӕрдӕ ӕрбалон цыма
ӕмӕ ныр дӕхи дӕр фӕндид афтӕ цӕрын, афтӕ кӕнын? Уӕвгӕ дӕр мӕ тынг мӕ фӕнды, мӕхицӕн дӕр ахӕм бинонтӕ куы уаид, фӕлӕ быргӕ. гыцъыл сӕр дын дӕр хуызӕн аивта. Дзуар зын бирӕ бинонтӕ куы вӕййынц, уӕд бирӕ сывӕллӕттӕ, кӕстӕртӕ. Ӕмӕ уый у тынг дзӕбӕх. Мӕ алкӕмӕн дӕр зӕгъын, бинонтӕ сты фыццагдӕр. Куыст, ӕхцайы куыст, ну, фыццаг сты бинонтӕ. Ӕмӕ ивгӕр дӕхӕдӕг ской кодтай, уый уӕд ныртӕккӕ уый дӕр сусӕггаг нӕу? фӕсивӕд нӕ тагъд кӕнынц бинонты хъуыддаг бакӕнынмӕ. Уже ӕндӕр рӕстӕг у мӕ фӕсивӕд фылдӕр ахуырырдӕм фесты, карьерӕ кӕй хоныцӕ, кӕуыл архайынц. Иуӕй уый хорз у, уый тыххӕй ӕмӕ бакӕсут ма цас фӕсивӕд нӕми, чи сӕ ахуыргӕрты ахуыргӕндтӕ фескъуыхтысты музыкӕйы дӕр, наукӕйы мидӕг дӕр ӕмӕ мын ирон адӕмы хсӕн ӕмӕ мын уый тынг ӕхсызгон у. Фӕлӕ уӕддӕр алкӕмӕн дӕр зӕгъын, фыццаг уал бинонтӕ. Стӕй ал Ӕмӕ дык фӕныхас кӕныс ӕрыгӕттимӕ, уӕд афтӕ уӕ кӕрӕдзийы хсӕн уӕддӕр сусӕг ныхас нӕ вӕййы, нӕ? Ӕмӕ уыдон сӕ ифсон кӕнынц, цӕуыннӕ? Чызджытӕ дӕр нал фӕра сӕхи нӕ риссын кӕнынц, кӕддӕр нал барынц фӕццӕгӕн. Мӕ уый тыххӕй уже алчинсон цардагуры, цардагуры о, фӕлӕ раздӕр-иу куыд уыди, иумӕ-иу баиу сты лӕппумӕ чызг, ӕмӕ иумӕ-иу верное змахиоттӕй дӕр зонын, Иу сынтӕгыл-иу хӕдзар систой-иу ӕмӕ съемный квартирӕ кӕй хонынц ӕмӕ-иу афтӕмӕй ахуыр дӕр кодтой, сывӕллӕттӕ дӕр сын уыди, афтӕмӕй-иу ӕмӕ уӕд уый цӕмӕн афтӕ уыди? Яны та уже афтӕ нал у. Йе р'ивӕй-иу хистӕртӕ афтӕ фӕзӕгъынц, ома, раздӕр Ерманы ды куыд загътай, уыцы дӕнцӕгтӕм гӕсгӕ кӕрӕдзийы уарзгӕйӕ арӕзтой бинонтӕ, ӕмӕ адӕймаг куы уарза, уӕд фӕразон у. Бирӕ цӕмӕндӕр бафӕраздзӕн. Ныр фӕзӕгъынц, милымы раивсӕласы. О, ныр та уӕд афтӕ уайы, ӕмӕ зӕрдӕйы фӕндонмӕ гӕсгӕ. Мӕм афтӕ кӕсы, уый уӕддӕр баззади. кӕрӕдзи куы уарзой дыууӕ зӕрдӕйы, уӕд алцыдӕр сын ӕнцон уыдзӕн царды мидӕг. Уарзондзинад тыхджын у, ӕмӕ йыл ничи ничи амулдзӕн.
Тыхджын у, разы дӕн демӕ, ӕмӕ уарзондзинадӕй тыхджындӕр ма исты ис? Дӕумӕ гӕсгӕ, Эрни куы ахъуыды кӕныс, афтӕ гыццыл философон фарста дӕр у, фӕлӕ йӕ уарзондзинад тыхджын у, цард тыхджын у? Уымӕй тыхджындӕр та ма исты ис цымӕ? Мӕм афтӕ кӕсы, нӕ, ницы. Удхӕймаг куы уарзай адӕймагы, уӕд йемӕ хохы цъуппыл дӕр фӕцӕрдзынӕ. Ӕрфӕрсӕм адӕмы, гыццыл фӕстӕдӕр ратдзынӕн, ны? Ныр та сабыргай, ӕвӕццӕгӕн, уырдӕм аздӕхдзынӕн. Дӕ хӕстӕджыты кой куы кодтай, дӕ бабуйы кой, уӕд афтӕ загътай, ӕвӕццӕгӕн дын ӕнӕбары сирвӕзти уыцы ныхас, фӕлӕ айхъуыстон, уӕд нырма бирӕ уыдыстӕм. О, уӕд бирӕ уыдыстӕм, уый тыххӕй мӕ бабуйӕн уыди дыууӕ чызджы, дыууӕ лӕппуйы, фӕлӕ сӕ сӕхӕдӕг дӕр мӕ мады мад, о, фӕлӕ йе рдзы баззади фыртмӕ чызг, уый мӕ мады хо ӕмӕ мӕ мады фсымӕр.
дӕхӕдӕг ӕцӕгӕн дӕ зӕрдӕ ӕнкъард кӕндзынӕн бамбӕрстай мӕнӕ
нал мӕ мад дӕр нали мӕ фыд дӕр нали ӕмӕ музей афтӕ нал сты
ӕмӕ та уӕдмӕ фарста радтон Уарзондзинадӕй тыхджындӕр исты ис? Ермана, дӕ ныхасмӕ гӕсгӕ. Ма уӕддӕр чи ма баззади, уӕд мах нӕ кӕрӕдзи, мӕ хотӕ, ме фсымӕртӕ тынг бирӕ уарзӕм нӕ кӕрӕдзи, ма уӕддӕр нӕ сафӕм уыцы уарзондзинад, нӕ кӕрӕдзимӕ арӕх фембӕлӕм нӕхӕдӕг дӕр кӕстӕртӕй. Ерусе, чи баззади, мӕ лымӕнӕй цӕрут, нӕ? Ӕз та мӕхинымӕр ахъуыды кӕнын, Ерманы дӕ хуызӕн уавӕры чи ис, иунӕгӕй чи аззади, ома ӕнӕмӕ адӕмы фыдӕй уыцы рыст чи бамбӕрста, уыдон дӕ ныртӕккӕ тынг хорз бамбардзысты. Фӕлӕ ахӕм адӕмимӕ дӕр ныхас кодтон, ӕмӕ куыддӕр иу хъуыдымӕ рцӕуӕм, цымӕ цы тыхджындӕр у, цард ӕви мӕлӕт? Цард тыхджындӕр у. Тыхджындӕр у?
Тыхджындӕр у.
Цалынмӕ адӕймаг цӕры, цалынмӕ йӕ цӕстырт ивы, йӕ бон алцыдӕр у. Хуыцауӕй, ӕцӕгӕн, тыхджындӕр ничи ис. Хуыцау куыд зӕгъа, афтӕ уыдзӕн. Ӕмӕ хъуамӕ дӕхи Хуыцауыл бафӕдзӕхсай ӕмӕ куыд хъуамӕ куыд уа афтӕ уыдзӕн куыд зӕгъа афтӕ куыд зӕгъа афтӕ уыдзӕн мӕнӕ ӕз мӕхи хсӕй йӕ зонын гыцъылы ӕрмӕды скодтон заргӕ музыкалон скъола дӕр фӕдӕн фӕлӕ стӕй цард афтӕ цыди ӕмӕ классикон оперон зарӕг гӕнӕн хъуамӕ уыдаис нӕ тынг мӕ фӕндыд мӕ мӕ ахуыргӕнӕг Ачеев Аркадий Тарасович, уый цӕттӕ кодта. Фӕлӕ стӕй афтӕ рауади цард ӕмӕ фӕивтон ӕмӕ ацыдтӕн мӕ пищевой институт фӕдӕн. Сагӕй?
Уӕдӕ хӕринаг кӕнынмӕ дӕр дӕсны дӕ, ны? Куыд зӕгъынц, афтӕмӕй. Куыд зӕгъынц, афтӕ у. Фӕлӕ цард йӕхи цард цыди, ӕмӕ ӕз ӕй ӕмбӕрстон мӕ зӕрдӕмӕ хаста уӕддӕр аивадмӕ, музыкӕмӕ. Мӕ уӕддӕр афтӕ рауади, нӕнхъӕлӕджы. Ӕмӕ уӕддӕр райдыдтон сарын. Тынг фӕсмон кӕнын, йе уӕд
тынг бирӕ рӕстӕг, тынг бирӕ. Иу цал азы рацыд ууыл? Уӕд мыл фынддӕс аз цыди ӕртӕ.
Ерманы зарӕггӕнӕджы дӕсныйады кой скодтай, ӕмӕ мӕнӕн Томайты Миланӕйы ном райхъуыстис, мӕнӕ се пӕтӕн уарзон чи сси, уыцы зарӕг, ирон чызг. Иры чызджытӕ. Иры чызджытӕ. Иры чызджытӕ зӕгъгӕ. Бирӕты зӕрдӕмӕ цӕуы Мӕхӕдӕг дӕр ӕй фыццаг хатт репетици куы кодтам. Мӕ сӕркъуынар сабати. О, мӕ цӕссыг афтӕ репетици фӕндырмӕ ӕмӕ мӕ цӕссыг акалди афтӕ Зӕрдӕмӕ айстай. Зӕрдӕйы афтӕ айста уыцы зарӕг. Уыцы зарӕг афтӕ райгуырди ӕмӕ цӕттӕ кодтон концертный программӕ. Ӕмӕ ма кӕцыйдӕр уӕм уыцы хъуыды ӕрцыд ӕмӕ ӕмӕ фӕдзурон чызджытӕм ӕмӕ саразӕм шуточный зарӕг кӕй хонынц. Нма мах йӕ хъуыды афтӕ димӕ, уӕд Элитӕмӕ бадзырдтон, зӕгъын, Элитӕ, афтӕ мӕ афтӕ мӕ фӕхонӕм ма иу куыдайраг чызгмӕ ссарӕм. Ды дыгуронау зардзынӕ ӕз иронау мӕ ма иу ссарын мӕ мын уӕд Литя зӕгъы мӕнӕ Бестауты Диана ис ахӕм тынг рӕсугъд мӕ Дианайы зыдтон фӕлӕ мӕ хъуыдыйы ну не рцыди фӕлӕ Литя мын бацамыдта мӕ бадзырдтам уӕд Дианамӕ дӕр Мы же хъӕлдзӕг зарӕг скӕнӕм, мӕнӕ куыд фидистӕ нӕ фӕкӕнынц ну, ирон адӕм, афтӕ ты нывӕдды къуыдайраг ды дыгурон ахӕм. Мӕнӕ кӕрӕдзи дих кӕнын курайдӕм.
Мӕ хъуыды афтӕ уыди. Элитӕ та куыста спектакльыл уыцы рӕстӕджы мӕ цыдӕр йӕхи хъуыдыты уыди. Ӕмӕ мын уый та афтӕ зӕгъы, давай дам скӕнӕм, афтӕ дам бакӕнӕм дам Мӕнӕ Иры, Иры чызджытӕ, ома хъӕлдзӕг нӕ, фӕлӕ
арф мидис кӕм уыдзӕн ахӕм. Ахӕм зарӕг саразым. Ӕмӕ стӕй бадзырдтам уӕд Хабӕты Римамӕ, чи ныффыста ныхӕстӕ. Ӕмӕ нын Римӕ ахӕм шедевр кӕй хонынц, уый афыста. Римӕйӕн, Римӕйӕн аргъ нӕй. уый тыххӕй ӕмӕ йӕхм ныхӕстӕ ссардта ӕмӕ
Алкӕй зӕрдӕмӕ дӕр Алкӕй зӕрдӕмӕ дӕр Куыд фӕзӕгъынц гимн осетинским женщинам
Ӕмӕ Иры чызджытыл дарддӕр дзурын куы райдайӕм, уӕд дӕумӕ гӕсгӕ ирон чызг мӕнӕ зарӕджы куыд ины Иры чызджытӕн нӕ ныфс, нӕ кад, нӕ намыс? Ирон чызг цӕмӕй ирон чызг у? Йе гъдауӕй, йе уӕздандзинадӕй, ирон кӕрдзынтӕ, чъиритӕ чи зоны, аразын ӕу мӕй. бӕгӕны аразын. Ну, хӕдзары мидӕг. Хӕдзары хорз ӕфсин куыд уа, афтӕ, нӕ? О, фӕлӕ фыццаджы дӕр йӕ уӕздандзинад, ӕвӕццӕгӕн. Ӕмӕ йӕ ӕгъдау дӕр арӕх фехъусӕм. Се ппӕт дӕр ӕй фӕзӕгъынц, нӕ хъуамӕ ӕгъдау уа, хъуамӕ ӕгъдауджын уа. Мах ӕгъдау куы нӕ хӕссӕм, уӕд ӕмӕ нӕ кӕстӕртӕн ӕгъдау та?
Ирӕй ды куыд ӕмбарыс? Зӕй афтӕ ӕмбарын, ӕмӕ нӕ хистӕртӕн лӕггад кӕнӕм, не взаг ма рох кӕнӕм, нӕ фыдӕлты ма рох кӕнӕм. нӕ истори зонӕм. Йе ркӕсыс бары-нӕбары загътай дӕуӕн, ахсджиагдӕр цы миниуджытӕ сты, уыдон.
Мӕхӕдӕг дӕр тынг дӕсны нӕ дӕн, кӕйдӕр загъдау, алы рӕтты цардыстӕм ӕмӕ уырысы хсӕн дӕр ӕмӕ иронау рӕгмӕ райдыдтон дзурын ӕмӕ мын мӕ ахӕмты худы бакӕнын мӕ алыварс ирона рӕсугъд чи фӕдзура, уыдонмӕ. Мӕ гӕсгӕ дын дзӕбӕх уайы. Йе ркӕд хаттӕй хатт мах не ппӕт дӕр айрох кӕнӕм, цавӕрдӕр ныхӕстӕ уыд, иуылдӕр адӕм стӕм нӕ, фӕлӕ дӕуау куы дзуриккой се ппӕт дӕр, ӕмӕ афтӕ куы зӕгъиккам, Ирыстоны иронау чи нӕ дзура, ахӕм адӕймаг нӕй, зӕгъгӕ.
Кӕстӕртӕ нал дзурынц иронау, ӕмӕ мын уый тынг зын у. Ма хъуамӕ фылдӕр, ӕвӕццӕгӕн, бинонты хсӕн дӕр, мад мӕ фыд дӕр хъуамӕ дзурой иронау. Мӕн, мӕ фыд мӕ-иу ахуыр кодта, мӕ-иу худӕгӕй мардтӕныс Ома? иронау дзурын. Донор бахӕсс. Мӕ та как ты сказал? Мӕ та-иу ха-ха-ха. Ӕмӕ та Ой, Уӕрӕсейы куы цардыстут, уӕд? Минводы цардысты рӕстӕджы мӕ донор бахӕс мӕ афтӕ сабыргай-сабыргай. Сахуыргӕнӕг?
Дӕ мад та? Мӕ мад иронау, махӕн нӕ бинонтӕ дзырдтой иронау. Мӕ фыдырдыгӕй дӕр, мӕ мадырдыгӕй дӕр иронау. Мӕйыр куы рхъуыды кӕныс, ирондзинад, ирон бинонтӕ, ирон зондахаст, нӕ ирон ныхас, алцыдӕр бинонтимӕ баст цӕуы. Фӕлӕ кӕмдӕр вӕййы цавӕрдӕр хицӕндзинад. Йер зӕгъӕм, дӕуӕн дӕ бинонтӕ цӕмӕй хицӕн кодтой иннӕтӕй? Уый зын фарста, ӕвӕццӕгӕн. Куыд ӕй загътон раздӕр, уарзондзинадӕй, ӕвӕццӕгӕн, алы бинонты хсӕн дӕр вӕййы хуылдӕр дзы вӕййы алцдӕр, фӕлӕ уӕддӕр тастӕй бафидауынц ӕмӕ та нӕ уарзондзинадӕй гӕнӕн нӕй. Куыд ӕй ӕмбарын, дӕуӕн уый царды сӕйрагдӕр у? О, Вӕццӕгӕн. Мӕз дӕр мӕхӕдӕг, ӕвӕццӕгӕн, уымӕн тауын, агурын ӕмӕ тауын ӕмӕ агурын им уарзондзинад. Ӕмӕ, ӕвӕццӕгӕн, цалынмӕ не ссарон, уӕдмӕ афтӕ баддзынӕ. Агурыс, ома, уый цӕмӕй къай ссарай, уый тыххӕй? Уый дӕр у. Ды алыварс чи ис, уый. Ома, афтӕ зӕгъӕн ис? Мӕнӕ куыд фӕзӕгъынц, лӕг алачки смой кӕнын, мӕнӕ мын уа, мӕн афтӕ нӕ фӕнды. Мӕн фӕнды, цӕмӕй мӕ фарсмӕ уа кӕй уарзын ахӕм адӕймагмӕ, мӕн чи уарзы, ахӕм адӕймаг. Ӕрмӕстдӕр уарзондзинад. Ӕрмӕстдӕр. Йе нӕминиуджытӕ та хъуамӕ цавӕр уой? Ома, дӕумӕ гӕсгӕ нӕлгоймаг хъуамӕ цавӕр уа? Дӕ цӕст кӕуыл ӕрывӕрдзынӕ йӕ рзӕгъӕл? Уый, ӕвӕццӕгӕн, нӕ зонын. Уый дӕр та Хуыцауӕй, Хуыцауӕй аразгӕ у, ӕвӕццӕгӕн, ӕмӕ зӕрдӕйы зӕгъдзӕнуат. цыдӕр цыдӕр цыдӕр дзы ӕвӕццӕгӕн ферттивдзӕн мӕ цӕст или нӕ зонын мӕхӕдӕг дӕр ӕй нымманы зонын ӕмӕ ӕз бамбӕрстон бакастӕй дӕхицӕн къайы кой куы нӕ кӕнӕм нӕ фӕлӕ ӕмткӕй йер чызджыты миниуджытӕ ранымадтай нӕ хъуамӕ цавӕр уа уый йер лӕппутӕ та дӕумӕ гӕсгӕ хъуамӕ цавӕр миниуджытыл хӕстой Ирон лӕджы ном хъуамӕ хӕсса. Ӕмӕ кӕд ирон нӕ уа, уӕд та лӕгдзинадӕн хъуамӕ уа, тӕппуд хъуамӕ ма уа. Ирын цы рӕстӕг ӕрцыди, мӕнӕ мӕ цӕуынӕм ацы зын уавӕрты мӕ Алчехийы куыд ӕвдисы. Ӕмӕ мын тынг зын вӕййы, ну, худгӕ дӕр никӕуыл кӕнын алкӕмӕн дӕр йӕхи. Йӕ бар йӕхи. Йӕ бар йӕхи у, фӕлӕ Тынг зын мын вӕййы куы фенын, сӕхи куыд фӕдарынц нӕлгоймӕгтӕ, уый. Уый уӕлдыууӕ миниуӕджы загътай дарддӕр та? Хъуамӕ уа хъӕлдзӕг адӕймаг. Дӕхӕдӕг куыддӕ афтӕ? О, мӕн мӕхи хуызӕн.
Ома йӕхи алчи йӕхицӕн рдӕг агурыны къай. Ӕз ма куыд зонын, афтӕмӕй мын афтӕ схъӕр кодтой, ома, ды аргъ кӕныс нӕлгоймаг уа, сылгоймаг уа, фӕлӕ фылдӕр нӕлгоймаг йӕ ныхасӕн хицау куыд уа. Уый у фыццаджыдӕр канд нӕлгоймагы нӕ, фӕлӕ не ппӕтӕн дӕр. Мӕнмӕ гӕсгӕ хъуамӕ алы адӕймаг дӕр уа йӕ ныхасӕн хицау. Ӕмӕ уый та ууыл дзурӕг у, ӕмӕ ныртӕккӕ арӕх нӕ сӕмбӕлыс уыимӕ. Арӕх нӕ сӕмбӕлын. Нӕ-ӕ. Мӕ алыварс и тынг дзӕбӕх адӕм, тынг дзӕбӕх ӕмбӕлттӕ. Ӕмӕ сын мӕн фӕды стыр бузныг зӕгъын, мӕ цуры кӕй сты ӕмӕ мӕ кӕй рӕвдауынц зындзинады дӕр, хъӕлдзӕгдзинады дӕр. Бирӕ сӕ уарзын. Ӕмӕ уе сӕгӕмбал у, нӕ цыфӕнды рӕстӕг дӕр дӕ фарсмӕ куы уа, уӕд. О. Йӕ хӕзнаты кой куы кӕнӕм, уӕд ӕрдӕбон загътайы алцыдӕр ӕмӕ ӕппӕт сӕйрагдӕр у бинонтӕй ӕмӕ алцыдӕр уырдыгӕй рацӕуы, зӕгъгӕ, нӕ? Ӕмӕ дӕхи бинонты куы рхъуыды кӕныс, уӕд уарзондзинад бафиппайдтай, ома адӕм кӕрӕдзи уарзгӕ куы цӕрой, уӕд. Фӕлӕ бинонты ӕнгомдзинадыл ма кусын дӕр хъӕуы, ӕвӕццӕгӕн. Иннӕмӕнгӕй кусын хъӕуы бинонты уарзондзинадыл ӕмӕ иудзинадыл хъӕуы кусын. Ӕмӕ мадмӕ фыд хистӕртӕ куы нӕ кусой уыцы уыцы хабарыл, уӕд кӕстӕртӕ дӕр уыдонмӕ гӕсгӕ. Йе рды цӕуыл сахуыр дӕ ды бинонтӕм кӕсгӕ? Цавӕр миниуджытӕ Гыцъыл-иу куы уыдтӕн, уӕд-иу мӕ мад, мамӕ уыди рӕсугъд сылгоймаг, мӕ хӕдзары мидӕг тынг сӕрӕн. Ста-иу уарзтон афынӕй кӕнын. Ӕмӕ-иу уый та-иу мӕ райсом раджы сыстын-иу кодта ӕмӕ куы смой кӕнай, уӕддӕр атӕрдзысты. Уӕлӕ ма сыстмӕ та ӕхсӕз сагъатыл сыстын кодта. Мӕ-иу ацыдтӕн быдырмӕ дӕр-иу змейкӕ-иу Змейкӕ хыры фырттӕн ӕмӕ иу каникулты куы уыдтӕн, уӕд-иу мӕ раджы мӕ бабу дӕр, мӕ мад дӕр, уыдон уыдысты тынг сӕрӕн сылгоймӕгтӕ. Ахӕм диссаг никуы федтон. Нӕ хӕдзар-иу цӕхӕртӕ калдта аптекӕйы, аптеккы хуызӕн. Мӕ мам дӕр хыл ахуыр кодтой. раджы сыст мӕнӕ цыма хъӕуккаг чызгмӕ ӕмӕ мӕ хъӕуккаг цардмӕ цӕттӕ кодтой хуызӕн фӕлӕ раджы сыст кӕрт рамӕрс схъугдусын дӕр зонын сыхт ахсын дӕр зонын никуыма бахъуыдысты фӕлӕ цы нӕ вӕййы ацы царды мидӕг уӕд ныртӕккӕ хъӕуы цӕрын райдыдтай зӕгъгӕ уӕд алцӕмӕ дӕр цӕттӕ дӕн алцӕмӕ дӕр арӕхсдзынӕн азтӕ цӕуынц ӕмӕ Еры мын хи хӕдзар куы уайд, нӕ ой мӕ фӕнды.
Арӕх фехъусын уый дӕр, ӕмӕ цымӕ цӕмӕ гӕсгӕ уый, куыд хистӕр кӕнӕм, афтӕ нӕ нӕ фыдыуӕзӕг йӕхимӕ лвасы? Йӕхи балвасы, ӕвӕццӕгӕн, ӕмӕ нӕ фӕнды зӕххы куыстдӕр исты дидинджытӕ ныссадзай. Ис суарзын тынг, хӕдзары Кӕс-ма, ӕмӕ дын мӕ цӕстуарзы абон дӕ дыууӕ гыццыл больницы кой скодтай, хи хӕдзар ӕмӕ стыр бинонтӕ. Ӕмӕ дын Хуыцау йӕ самонд балӕвар кӕнӕд, цӕмӕй уа. Иумӕйаг змейкӕйы кой та скодтай ӕмӕ гыццыл раздӕр схъӕр кодтай, ома цалдӕр раны цардтӕн, зӕгъгӕ. Ӕмӕ сывӕллон та цал раны вӕййы, алы ран дӕр цӕмӕйдӕр бахъуыды кӕны. Йӕ ныртӕккӕ дӕ сабибонты ӕрхъуыды кодтай, зӕгъгӕ, уӕд пыты фыццаг дӕ зӕрдыл цы рлӕудзӕн?
Ногитӕ зӕгъдзынӕн. Гыцъыла-иу куы уыдтӕн, уӕд-иу сӕртыгон уыдтӕн, куы нагиры, куы змейкӕйы. Мы-иу ратӕх-батӕх кодтам сывӕллӕттӕ гом къахӕй. Уыцы рӕстӕг мӕ никуы ферох уыдзӕн. Ахӕм дзӕбӕх уыди. Бӕлӕстӕм-иу сбырыдыстӕм фӕткъуытӕ, черешни, алцыдӕр уыди бирӕ, зад бӕлӕстӕ. Уый уыди тынг дзӕбӕх рӕстӕг. Наимӕ дӕр-иу цыдыстӕм. Стӕй та гыцъокув хистӕр дӕр кодтан уӕд клубмӕ дӕр киномӕ цыдыстӕм. Еуӕд ахуыды кӕнӕн танцор диск авд хатты Авхаттӕ федтон, о, фӕлӕ йын мӕ бабудӕ уагъта. Кӕм сусӕгӕй, кӕм мӕ-иу нӕхъӕнӕнгӕй дӕр куырдтой мӕ бабушкӕ, бабушкӕ уыди тынг, Надежда Михайловна тынг. Ӕмӕ дӕумӕ гӕсгӕ уыцы рӕстӕджы цӕмӕндӕр афтӕ уыди, нӕ нӕ уагътой чызджыты клубтӕм, кафджытӕм ма афтӕ дарддӕр. Цӕуыннӕ? Уыцы рӕстӕг хуыздӕр уыди, йе рынмӕ куыддӕр Фӕлӕ йеуӕд уыди сабыр рӕстӕг, фӕлӕ уӕддӕр уыди хӕдзары мидӕг, планвӕрд, или, куыдӕй зӕгъон, уыди, што чызг хъуамӕ макӕдӕм цӕуа. Мамӕ никӕдӕм нуагътой. мӕ бабу Фӕцӕгӕн хӕствӕрд ди ахӕм мӕ мады цуро мам каникулты нӕуттӕн мӕ вӕццӕгӕн афтӕ
чызгыл къӕм ӕвӕрын ӕнцон у зӕгъгӕ ӕмӕ мачи мацы зӕгъа зӕгъгӕ Уӕ уый дӕр, о, хъуамӕ иу лӕппуимӕ дӕр ма ӕрлӕууыдаин бирӕ ныхӕстӕ, нӕ мӕ бабушкӕ тынг строгий уыди. Ӕмӕ дӕ зӕрдӕмӕ куыд цӕуы фылдӕр, цӕмӕй раздӕр куыд уыди, афтӕ ома дзӕгъӕллӕуд федтӕ нӕ?
Куыд нӕ зӕгъон? Ныртӕккӕ та алцӕмӕн дӕр барыст. Миланы, дам, мӕнӕ бирӕ адӕмы хсӕн дӕр ӕй куы ныууадзон, уӕддӕр ыл мӕ зӕрдӕ нӕ риссы, зӕй зонын. йӕхи куыд дардзӕн ӕмӕ куыд уыдзӕн мамӕимӕ уыдыстӕм куыд дыууӕ подругӕйы афтӕ бабу та уыди строгий мӕ мадмӕ дӕр маммӕ дӕр не ппӕтмӕ дӕр фӕлӕ фӕлӕ йын уый тыххӕй тынг стыр бузныг зӕгъын уымӕн ӕмӕ нӕ миниуджытыл фӕзынди уысвойны куыстуарзагдӕр сты хӕдзардзин хӕдзар хӕдзары вӕццӕгӕн ну алы ирон сылгоймаг дӕр цы хъуамӕ зона ӕмӕ Алцыдӕр зонын. Алцӕмӕ дӕр дӕ ныфс хӕссыс? Ма сахуыр кӕндзынӕн мӕ кӕстӕрты дӕр. Ӕрдӕбон та дӕ мады кой скодтай ӕмӕ дӕ афӕрсон, ома, мӕ мад уыдис фӕлмӕндӕр адӕймаг, ӕр мӕ мады мад та карздӕр. Карздӕр. Ӕмӕ дӕу цӕмӕй фӕндид дӕ мады бафӕзмын? Алцӕмӕй дӕр. Мӕнӕн мӕ мад уыди, идеал кӕй хонынц ӕй мӕнӕн. мӕ мадуди рӕсугъд сылгоймаг мӕ заргӕдӕр кодта разӕгъгӕ мӕ фыдырдыгӕй мӕ фыддӕр мӕ фыдырдыгӕй дӕр зары зарын зонынц ис сӕмӕ сӕ миниуӕг
мӕ дывӕрдыгӕй дӕр афтӕ рауади мӕ Ӕз дӕр зарын. Зардзынӕн ӕмӕ уын зарын. Ӕмӕ иугӕр дӕ мадимӕ лымӕн уыдтӕ, фыдӕй уӕддӕр гыццыл ӕфсӕрмы дӕр фӕкӕнӕм, нӕ мӕй? Нӕ, нӕ, мӕнӕн мӕ фыд уыди тынг фӕлмӕн адӕймаг. Фылдӕр ӕвӕццӕгӕн мӕ секреттӕ кӕй хонынц, уымӕн уый фылдӕр зыдта. Дӕ сусӕг ныхӕстӕ папӕ йын кодтай? О, мӕ фыд уыди тынг фӕлмӕн адӕймаг. Ӕмӕ уыцы чызджы сусӕгдзинӕдтӕй ма нын иууӕддӕр схъӕр кӕн. Зӕгъӕм, цавӕр сусӕгдзинӕдтӕ уыди ссӕдз азы зыд Миланомӕ? Ахуыр кодтон мӕ мын ӕмӕ мыл иу лӕппу дзырдта мӕ фӕстӕ ӕрхӕццӕ ӕмӕ нӕ дуармӕ лӕууыди. Ӕмӕ ӕз мӕ мадӕй тынг тарстӕн, ӕртӕккӕ, зӕгъгӕ ма, ӕртӕккӕ мын ӕй фӕхуымӕм кӕндзӕн, кӕй лӕууыд йемӕ. Ӕмӕ уый мӕ фыдӕн радзырдтон, зӕгъын мӕм дӕлӕр бацыди, мӕ ма ауадз, зӕгъын мӕ фенонӕй. Хо, ӕмӕ мӕ папа ауагъта сусӕгӕй. Хо, уый фыдимӕ фылдӕр, мӕ фыдимӕ фылдӕр уыдтӕн. Фӕлӕ мӕ уӕддӕр нӕ радтой. Нӕ мӕ радтой уыцы лӕппуйӕн. Кӕд сусӕг нӕ уыд?
Нӕ зонын, сӕ зӕрдӕмӕ нӕ фӕцыди. Мамӕйы зӕрдӕмӕ нӕ фӕцыди, мӕ мад афтӕ загъта. Ацу, смой кӕ куырдта мӕ уыцы лӕппумӕ, смой, дам, кӕ, фӕлӕ куы рахицӕн уай, уӕд дӕ ӕз хӕдзармӕ нал ӕрбауадздзынӕн. Ӕмӕ мӕ бауырныдта, мамӕйы ныхасмӕ нӕн уыди закъон. Афтӕ загъта, все. алыг кодта. Ӕмбарын дӕ.
О, мӕ бауырныдта, сӕгдӕр нал мӕ рбауадздзӕн хӕдзармӕ, мӕ йын нӕ бакуымдтон уӕд. Ӕмӕ ма уӕд бафӕрсын аипп ма уӕд, фӕлӕ йе чызджытыл дзурджытӕ бирӕ вӕййынц, вӕййы, ӕмӕ сӕ иуы схъӕр кодтай. Ифӕстӕ дӕр ма уыдысты, уый дӕр зонӕм, уый дӕр сусӕг нӕу, ӕнхъӕл дӕр. Уӕвгӕ, ахӕм чызгыл йе рдзурджытӕ куыннӕ уӕны. Фӕлӕ никуы фӕфӕсмон кодтай, се ппӕтӕн дӕр кӕй не сразы дӕ ууыл. Нӕ, уӕддӕр нӕ. Нӕ.
Вот уый тыххӕй ӕмӕ куыд раздӕр куыд загътон, уый тыххӕй ӕмӕ хъуамӕ уарзай. Уарзай, ӕцӕгӕй уарзай. Цӕрынц, бирӕтӕ цӕрынц. Сывӕллӕттӕ дӕр уже фӕзынынц ӕмӕ сывӕллӕтты тыххӕй дӕр цӕргӕ баззайынц, фӕлӕ чи хцайы тыххӕй баззайы цӕргӕ, ну, бирӕ алы бинонтӕн дӕр сӕхи. Фӕлӕ дзы Уарзондзинадӕй тыхджындӕр ничи и ӕмӕ уый куы уа бинонты хсӕн, уӕд алцыдӕр уыдзӕн хорз. Мӕй рафты загътай, ма мӕ сусӕг ныхӕстӕй папӕйӕн арӕхдӕр кодтон, мамӕимӕ та тынг лымӕн уыдыстӕм. Ӕмӕ алчидӕр, куы ма йӕ загътон, дӕ уавӕры чи ис, уыдон дӕ се ппӕт ӕрбамбардзысты. Цас фылдӕр азты цӕуы, уый бӕрц рыст къаддӕр нӕ кӕны. Чи рхъуыды кодта, уыцы ныхас уый нӕ зонын, ома рӕстӕджы цыди мӕ рох кӕны. Фылдӕр хъӕуынц. Фылдӕр фӕнды, цӕмӕй дӕ фарсмӕ уой. Раст зӕгъыс, Анна. Азтӕ цӕуынц, фӕлӕ мӕ зӕрдӕ рыст тынгӕй-тынгдӕр кӕны. Тынгдӕр кӕны цӕмӕдӕр гӕсгӕ. О, уый тыххӕй ӕмӕ тынг раджы ацыдысты мӕ мадмӕ мӕ фыд. Ӕмӕ дӕу мӕ фарсмӕ куы уаиккой, цыфӕнды уавӕры дӕр зӕронд сӕм афтӕ сын кӕнин афтӕ мӕхицӕн афтӕ ӕвзӕрермы мад куы уайд мӕ фыд куы уайд ӕз хӕлӕггӕнаг адӕймаг нӕ дӕн бындӕр фӕлӕ тӕхуды бакӕнын ӕрмӕстдӕр мадмӕ фыд кӕмӕн и уыдонмӕ тынг мӕ цӕссыг акы ӕмӕ дӕ фарсмӕ куы уаиккой ныртӕккӕ Ыцола ныхас кӕнис семӕ алцыл дӕр Алцыуы дӕр.
Ты сусӕгдзинӕдтӕ дӕр сын раздӕрау схъӕр кӕнис? О, ноджы фылдӕр.
Ӕниу цӕй сусӕгдзинадмӕ ми мадмӕ фыдӕй зынаргъдӕр ничи ис. Ничи. Алцыдӕр ис саразӕн. Фӕлӕ мадмӕ фыды ничи баивдзӕн. Ӕмӕ кӕмӕн сты лӕгъстӕ уын кӕнын, хылтӕ ма кӕнут, алцыдӕр сын барут. уый тыххӕй ӕмӕ ничи дын ничи дын балӕггад кӕндзӕн, ничи дӕм фӕкӕсдзӕн ӕрмӕст мад мӕ фыдӕн дӕр ничи. Уый мӕхицӕй дӕ, мӕхицӕй зонын мӕхи царды уавӕрӕй.
Ӕмӕ йӕ зӕгъӕм, дӕ зӕрдыл куы рбалӕууынц уӕд ныхӕстӕ акӕниккам, нӕ? Стӕй ма адӕймаг йӕхи ууыл дӕр ацахсы, афтӕ, ӕрмӕстдӕр сӕ фарсмӕ абад, сӕ фарсмӕ абад, кӕмдӕр сын сӕ къухыл дӕ къух ӕрывӕр, нӕ? Ӕмӕ дӕхинымӕр фӕзарыс уыдонӕн? Мӕ хинымӕр дӕр цӕмӕ? Мӕ хинымӕр дӕр фӕзарын, фӕлӕ сыл. Ома уыдонӕн.
Зарӕг дӕр
Мӕ фыццаг зарӕг кӕцы рахастон адӕммӕ, уый уыди мӕ мады номыл. Ӕмӕ йӕ уӕд радиомӕ йӕ бахастон Царионти Аркади. Аркади Царионтимӕ, хо. Хсӕвод Аркади, хо. Уымӕ йӕ бахастон. Зонгӕ дӕр мӕ йӕ уӕд ничи кодта. Ма мын афтӕ уый дам ты зарыс мӕ зӕгъын, хо. Ӕнкъард зарӕг у, ӕмӕ мын ӕй рауагъта эфиры уӕд. Мӕ мадӕн йӕ гуырӕн бон уыди йӕ уӕд. Ӕмӕ уый ном мыл зарӕг рауагътон. Мӕстӕй сабыргай райдыдтон репертуар кӕй хонынц, уый аразын мӕхицӕн. Ӕмӕ дӕм афтӕ нӕ фӕкӕсы, ӕмӕ дын уый баххуыс кодта? Зоныс, Жанна, зыдтон ӕй афтӕ зӕгъдзӕн мӕ фынты дӕр вӕццӕгӕн фӕуынын, вӕццӕгӕн нӕ, фӕлӕ фынтӕ фӕуынын ӕмӕ мын мӕ мад ӕххуыс кӕны. Зоныс ӕй, нӕ? Мӕ йӕ зонын, ангел-хранитель кӕй хонынц, уый у мӕнӕн мӕ мад.
Ӕнкъард темӕ рауади, фӕлӕ, хъыгагӕн, цардӕфтӕ уынӕм. Мӕ мад куы нӕ хъуыды кӕнӕм нӕ мад нӕ фӕдыл, уӕд мачи. уӕд ничи.
Ӕмӕ ма мӕхицӕй афтӕ бафтауын. Ӕвӕццӕгӕн бирӕтӕ кӕнынц афтӕ, фӕлӕ цӕмӕй сын аккаг уӕм. О.
Уымӕн ӕмӕ уыдоны номӕй-номмӕ зыдтой, аргъ сын кодтой. Мах уыдоны цотӕй зонӕм. Ӕмӕ сын сӕ ном дӕр куы никуы рох кӕнӕм, ӕмӕ уыдоны ӕгъдаумӕ гӕсгӕ уыдоны
Уыдон куыд цардысты? Уыдон куыд цардысты, уымӕ гӕсгӕ мах дӕр хъуамӕ афтӕ цӕрӕм. Уыдоны куыд фӕндыди? Мӕ мады алы уыди йӕ стырдӕр Болиц. Болиц ӕмӕ йӕ чызг заргӕ, ну, гыцъылермӕ дӕр заргӕ кодтон, хоры дӕр, детсады дӕр, стӕй дарддӕр музыкалон скъолайы дӕр. Ӕмӕ мӕ мад ма кодта музыкальный скъоламӕ дӕр, Октябрьские. Гомӕгуй Юди йе стурдӕр бӕллицмӕ йӕ чызг сценӕмӕ рахиза ӕмӕ ӕвӕццӕгӕн сценӕмӕ кӕй рахызтӕн, уый ацыдтӕн ӕз пищевой промышленностьмӕ ацыдтӕн, фӕлӕ куы ахъуыды кодтон, ма мӕй тынг фӕндыди, мӕ фыды дӕр фӕндыди, уый дӕр зарыди. Ма уӕд ахъуыды кодтон, цӕуыннӕ? Ӕмӕ ӕлӕфты бакодтон, ӕмӕ мын Хуыцау дӕр баххуыс кодта. Ныртӕккӕ ӕртӕйӕ цавӕр зарӕг акӕнис? Ды дӕ мад ӕмӕ дӕ фыд. Репетици акӕниккам. Бафӕрсин сыл.
Ома дӕу цавӕр зарӕг фӕнди дӕ зарын? Цыфӕнды уӕ, дӕхи репертуары ирыстойнаг зарӕг, уӕрӕсейаг, фӕсарӕйнаг.
Ӕз бирӕ уарзын ирон зарджытӕй чызгаймӕ. стӕй цы сусӕг кӕнон афтӕ ма фӕкӕс цыма мӕн тыххӕй у уыцы зарӕг кӕс-ма мӕхи репертуарӕй та уарзын зарӕг зардзынӕн ӕмӕ уын зарын ис ахӕм зарӕг бахъуыдыйӕ кӕндзынӕн иры чызджыты кой нал кӕнын уый уый
Стыр зарӕг у, ӕмӕ йӕ чи ныффыста, чи йӕ азарыди, адӕмы рӕгъмӕ йӕ чи рахаста ӕмӕ кӕй руаджы чи уарзон, уыдонӕн, сымахӕн, уе ппӕтӕн дӕр бузныг. Фӕлӕ та дарддӕр дӕ зарджыты кой куы кӕнӕм, уӕд Аркадимӕ рбахастаид дӕ фыццаг зарӕг, ныртӕккӕ та дзӕвгар фылдӕр сты, фӕлӕ адӕймаг афтӕ у, ӕмӕ кӕм ӕнкъард фӕкӕны, кӕм та цин. Ӕмӕ, зӕгъӕм, иунӕгӕй куы аззайыс, афтӕ гыццыл ӕнкъардгомау, уӕд дӕхинымӕр фӕзарыс? Фӕзарын, арӕх фӕзарын, фӕндагыл та уӕлдай бирӕ. ӕмӕ арӕхдӕр цы фӕзарыс? Дӕхи зарджытӕ ер зӕгъӕм ӕнкъардгомау куы вӕйыс, уӕд. Къаммыхи зарджытӕ, алыхуызон ирон зарджытӕ дӕр, иннӕ исполнительтӕ зарджытӕ дӕр, российские страдайы та уарзын Пугачевайы зарджытӕ тынг. Алла Пугачева мӕнӕн у Лӕццӕгӕн хуыздӕр дӕнцӕг нӕ хуыздӕр зарӕггӕнӕг именно йӕ репертуар хъӕлӕсӕй бирӕ хуыздӕртӕ дӕр ис фӕлӕ йӕ репертуар йӕ алы зарӕг дӕр у цардӕй цардӕй исто мӕ уый тыххӕй мӕ зӕрдӕмӕ тынг цӕуы ӕмӕ уый кой скодтай ӕмӕ ӕвиппайды мӕ зӕрдыл йӕ зарджытӕй иу ӕрлӕууыд Уый размӕ та афтӕ загътай, ома ӕз не вгъау кӕнын мӕ зӕрдӕйы ахаст, мӕ уарзондзинад ӕмӕ йӕ лӕвар кӕнын иннӕтӕй. Ӕртӕкӕ дын сӕ бастдзинад бамбарын кӕндзынӕн. Пугачевы мӕ ис ахӕм зарӕг, йӕ сӕргонд мӕ ферохи, фӕлӕ йӕ мидис афтӕ у, куыддӕр кӕмӕндӕр баххуыс кӕнын ӕмӕ йын фӕндаг бацамонын, как только я раздую пару с кораблю, он уплывает от меня. Он уплывает от меня.
Ды та ӕрдӕбон загътай, ома не вгъау кӕнын мӕ уарзондзинад, мӕ зӕрдӕйы хъармдзинад ӕмӕ Пугачевы куыд зарыди, афтӕ дыгъуын нӕ рауай, ома ёсы миниуджытӕй адӕймаг спайда кӕны, зонысаны ӕмӕ ацӕуы йӕхӕдӕг дарддӕр. Хо, мӕ царды мидӕг афтӕ вӕййы мӕ мӕ зӕрдӕйы уавӕртӕ, мӕ мӕ амонд цыма мӕнӕ искӕмӕн раттын. чи базонгӕ вӕййы мемӕ нӕ, хомӕн цыма мӕхицӕй цыдӕр мӕ удӕй ратона кӕнын, мӕ уымӕн раттын, мӕ хабӕрттӕ дзӕбӕх ацӕуынц. Мӕ мын уый тынг ӕхсызгон у. Афтӕ мӕ фӕкӕсы, цыма мӕм хъусы цыдӕр ис. Хорзӕх нӕ? Хорзӕх мӕ мӕхицӕй о, мӕхи дӕр, гӕнӕн и мӕ мӕхи дӕр афтӕ тынг нӕ фӕфӕнды, фӕлӕ афтӕ рауайы. Ӕмӕ мӕ зӕрдӕ куы фӕзӕгъына, уӕд ӕй афтӕ раттын иннӕ адӕймагӕн, ӕмӕ йӕ хабӕртты дзыбы хӕцынц. Ӕмӕ та уӕд иннӕ фарст та, уый дӕр мӕнӕ философимӕ гӕсгӕ, хорздзинад фӕстӕмӕ здӕхы? Здӕхы.
Алкӕмӕ дӕр. Куыд ӕвзӕрдзинад бумеранг кӕй хонынц, уый дӕр. Хорздзинад
нӕ мӕнгӕй. Уӕдӕ мӕ бон, ӕрдӕм абон куыд хъусын? Фӕлӕ куыд фӕзӕгъынц, хорздзинад фӕстӕмӕ ма агур. Скодта йӕ мӕ ферохка. Ома, дӕ мирабон куыд хъусын, афтӕ мӕм кӕсы ӕмӕ адӕмы хорзӕхӕй хайджын дӕ. О, адӕммӕ уарзын цымӕ сын стыр бузныг зӕгъын? Чи ма нӕ уарзы, уыдонӕн дӕр бузныг зӕгъын, фӕлӕ мӕм афтӕ фӕкӕсыс, ӕмӕ иуылдӕр уарзынц. Уый тыххӕй мӕ цӕстдӕр уарзын. Ӕмӕ дыл бӕрӕг у, ӕмӕ йӕ царды хӕзнатыл дарддӕр куы дзурӕм, уӕдӕй уӕддӕр загътай, Ӕппӕты фыццаг у уарзондзинад, ӕнгомдзинад, хӕлары хорзӕх нӕ адӕмы хорзӕх фӕстӕмӕ здӕхы. Адӕймаг хъуамӕ йӕхӕдӕг йӕхи удимӕ уа, балымӕн уа. Йӕ сӕрызонд, йӕ зӕрдӕ хъуамӕ иу иу иуырдӕм кӕсой.
Ӕмӕ та уый дӕр царды зонд у, ӕмӕ йӕм дӕхӕдӕг ӕрцыдтӕ?
Мӕхӕдӕг ӕрцыдтӕн, уӕдӕ.
Ӕрдӕбон загътай, ома мын аивады, зӕгъӕн ис ӕмӕ Пугачева у дӕнцӕг, царды мӕ мад ӕмӕ мӕ мады мад, йер уый фӕстӕ царды фӕндагыл цӕугӕйы та дӕхицӕн дӕнцӕгыл кӕй нымадтай? Царды мидӕгмӕ ахӕм амонд фӕци, ӕмӕ музыкалон скъолайы куы ахуыр кодтон, уӕд мӕ ахургӕнӕг уыди Ачеев Аркадий Тарасовичы койма кодтон. О. Ӕмӕ мын уый уыди канд музыкӕйы ахургӕнӕг нӕ, фӕлӕ мӕ царды мидӕг дӕр мын амыдта. Чызг ын нӕ уыди, ӕмӕ мӕ тынг куыд йӕхи чызг, афтӕ мӕ уарзта. О. Цы чызгон у?
Мӕ
худинаг мӕ фӕкӕсы арӕхыл нӕ бацӕуын. ӕмӕ ууыл дӕр йед кӕн, мӕ зӕрдӕ фӕриссы. Ӕмӕ мын уый бирӕ зонындзинӕдтӕ бацамыдта царды фӕндагыл. Мӕ мын афтӕ дзырдта, Ленинградмӕ куы ацыдтӕн, мӕ музыкӕйыл куы музыкӕйыл куы нӕ ацыдтӕн, мӕ мын афтӕ дзырдта, Милана, куы нӕ мӕм дзурай, уӕд ӕз афтӕ нхъӕлдзынӕн, телефонӕй мӕм куы нӕ дзурай, уӕд ӕз афтӕ нхъӕлдзынӕн, уыцы Миланы нал дыды. О, ӕнхъӕлмӕ-иу касти. Ныр ӕм нал бацӕуын арӕх, мӕхиуыл мӕ зӕрдӕ худы. Ӕмӕ ма дӕхицӕн цынӕ ныххатыр кӕндзынӕ?
Мах иннӕтӕн хатыр кӕнӕм, нӕхицӕн цы ныххатыр кӕниккам, ой. Фӕлӕ мӕхицӕн нӕ зонын. Кӕй фӕзӕгъынц, ӕз дӕн патриот родины. Ӕз мӕхицӕн нӕ ныхатыр кӕндзынӕн уыцы ахӕм хабар ӕмӕ мӕ зӕхх куы ауӕй кӕнон. Уый у гадзинад. Ӕмӕ уый ис мӕхицӕн никӕмӕ дӕр ӕй нӕ ныппардзӕн мӕй, мӕхицӕн та фыццаджы дӕр нӕ службӕ дӕр кодтон. военнообязанный чидӕр ма мын ӕй дзырдта ома хъахъхъӕнынады министрады службӕгӕнӕг уыдтӕ ӕмӕ ныртӕккӕ дӕ резервы не о запасе мӕм дзырдтон сӕм акӕнут-ма мӕнӕ спецопераци куы райдыдта уӕд мӕхи ппӕрстон уырдӕм фӕлӕ дам сылгоймаг дӕ мӕнмӕ фӕлӕу мӕ лӕуын бадын ӕнхъӕлмӕ кӕсын куы мӕ фӕдзурой уӕд Ӕмӕ йӕ зӕрдиагӕй дӕр ӕргом дзургӕй дӕ ныфс хӕссыс, нӕ тӕрсыс? Хӕссын, уый тыххӕй мӕ зонын, уыцы куыст зонын. Цы куыст кодтон, уый уыцы дзургӕ нӕу кӕйдӕр загъдӕу, фӕлӕ уыцы куыст зонын, ӕмӕ ӕвӕццӕгӕн куы бахъӕуа, уӕд ӕз ӕнцон сыстдзынӕн, ма ацӕудзӕн ноджы куыст кӕндзынӕн. Иугӕр хӕстон цауты архайӕг дӕ, Уӕд, ӕвӕццӕгӕн, бирӕ цыдӕртӕ фетай. Кӕмыты уыдысты, уымӕй дӕ нӕ фӕрсӕм, уымӕн ӕмӕ уый паддзахады сусӕгдзинӕдтӕ сты. Фӕлӕ чызг уӕвгӕйӕ, хӕстон уавӕрты аргъ тынгдӕр цӕмӕн райдайы кӕнын адӕймаг? Цардӕн.
Цардӕн ӕндӕр ницӕмӕн. Цардӕй хуыздӕр ницы и. Ӕмӕ сылгоймаг царддӕттӕг, сылгоймаг цардхъахъхъӕнӕг, сылгоймаг царды фӕндагыл кӕнӕг адӕймаг сывӕллонӕй суанг стыр лӕгтӕ куы суӕнт, уӕддӕр ма мадӕлтӕ вӕййынц сӕ цотӕны, суанты Ким куыд зарыд, афтӕ. Хызты заман цас сылгоймӕгтыл уыди ирон чызджытӕ дӕр ирон сылгоймӕгтӕ. Светкай дӕ фӕрсын, ома уӕд дӕхи сылгоймагӕй нал ӕнкъарыс, фӕлӕ хӕстонӕй? Ӕнкъарын, фӕлӕ патриотизм куыд загътон, куы уа мӕнӕ дӕ зӕрдӕйы, мӕ куы ахъуыды кӕнай, цӕй тыххӕй цӕуыс ӕмӕ дӕ, дӕ фӕстӕ чи и, уӕд, ӕвӕццӕгӕн, дӕр зонды скус, уӕд уже сылгоймаджы зондӕй ӕвӕццӕгӕн нал фӕкусы, фӕлӕ уӕд фӕкусы хъуыды кӕнын мӕ зӕххыл, мӕ адӕмыл, ма мӕнӕн афтӕ у цыдӕр. Ӕмӕ пъатӕй зындӕр та цы вӕййы хӕстон цауты, Милан? Хӕст уый стыр бӕллӕх у, ӕмӕ куыд тагъддӕр фӕуа хъуамӕ мах уымӕ бӕллӕм. Ӕмӕ уый у мӕнӕн мӕ. Кӕцы дӕлхайӕдты уыдтӕ? Ӕвӕццӕгӕн нӕ зӕгъдзынӕн. Дзургӕ нӕу нӕ уымӕн паддзахады сусӕгдзинад. Цал азы фӕслужбӕ кодтай? Бирӕ нӕ фӕслужбӕ кодтон. Ӕхсӕз азы. Ӕндӕр нӕ. Мӕ гӕсгӕ дзӕвгар рӕстӕг у сылгоймагӕн. Ӕмӕ уыцы рӕстӕг куы рхъуыды кӕныс, уӕд ис ӕппӕтӕй ирддӕр мысинаг, дӕ зӕрдӕйы чи бахауди ӕмӕ ӕдзухдӕр дӕ цӕстыты раз чи вӕййы, ахӕм. Уый уыцы рӕстӕг уыди, куы нӕ кодтой фондз сахатыл нын тревога куы уыди ӕмӕ нӕ куы ацыдыстӕм фӕлӕ алцыдӕр мӕ бон дзурын нӕу уый тыххӕй ӕмӕ ногӕй та паддзахады сусӕгдзинӕдтӕ сусӕгдзинӕдтӕ бирӕ ӕмӕ мӕ бон дзурын нӕу ӕмӕ дын ныххуыста цы кодта уыцы рӕстӕг Вӕццӕгӕн зарӕг Гыцъылеримӕ дӕр мӕ цур уыди. Уым дӕр та зарыдтӕ?
Уым дӕр зарыдтӕн, уым дӕр сын цы конкурстӕ уыди, уыдон иуыл дӕр вӕццӕгӕн архайдтон. Архайдтон, о. Ӕмӕ ныр дӕ царды цы цаутӕ ӕрцыд, дӕ уӕл ӕвдисӕн кӕмӕн уыдтӕ, уыдон дӕ аивадыл фӕзындысты?
Ӕвӕццӕгӕн, тынг уарзын, военный зарӕг дӕр бирӕ уарзын, стӕй мӕ мады тыххӕй уыди фыццаг зарӕг, дыккаг зарӕг та хуынди Фыдыбӕстӕ. Фыдыбӕстӕ. О, и та уыди дыккаг зарӕг мӕ репертуары, мӕ стӕй та уӕд уже уарзондзинады тыххӕй дӕр ӕмӕ ома цард дарддӕр рӕсугъддӕр цы кӕны, уый. Нӕ? Ӕмӕ, ӕвӕццӕгӕн, уымӕ гӕсгӕ, куыд мын дзырдтой, афтӕмӕй ветерантимӕ дӕ цӕстӕнгас, кӕд фӕлмӕн адӕймаг дӕ, уӕд уыдонимӕ ноджы фӕлмӕндӕр вӕййы, дӕ ныхас, дӕ цӕстӕнгас, дӕ фӕлмӕн узӕлд, ӕндӕр цӕстӕй сӕм кӕсыс, Кӕд, мыййаг, дӕхӕдӕг дӕр федтай хӕстон цаутӕ ӕмӕ уыдоны ноджы хуыздӕр ӕмбарынбӕрцӕттӕ кӕнӕ федтон, уӕддӕр уыцы хӕст ӕндӕр хӕст уыди Великий Гыццыл сӕ бавзӕрстай, ома? Ну, о, о. Фӕлӕ мӕ дедушкӕ уыди ветеран ӕмӕ плены дӕр уыди. Мӕ бабушкӕ дӕр уыди работник тыла. Ӕмӕ мӕ деду-иу радзырдта-иу йӕ хӕстон хабӕрттӕ, мӕ-иу йӕм хъуыстам мах дӕр. Уӕдӕ куыд ӕмбарын, уымӕн арӕх фӕзӕгъыс, макуыуал уӕд хӕст, нӕ? Макуыуал хӕст. Медуйты Светланӕ куыд зарыд? Мак уыцы зарӕг Светланӕйӕн цы бирӕ уарзын, ирон зарджыты вӕцӕгӕн хӕстон зарӕг мӕмӕ гӕсгӕ пыты хуыздӕр тынг рӕсугъд ӕмӕ Светлана куыд куыд азарыд куыд азарыд мӕ куыд рахаста мӕ цӕссыг раст Светлана разы бирӕтӕ ну зын дзурын вӕййы ӕмӕ вӕцӕгӕн мах ӕвдисӕн кӕй уыдыстӕм уыцы цаутӕн вӕцӕгӕн хъомыладӕй дӕр афтыл фӕлӕ аргъ кӕнӕм сабыр цардӕн дӕр, адӕймаджы уарзондзинадӕн дӕр, хъӕрмуддзинадӕн ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Фӕлӕ рдӕбон бафӕрсын мӕ фӕндыди, Гер дӕхӕдӕг дӕр хӕстон цаутӕн ӕвдисӕн уыдтӕ, бирӕ цаутӕ дӕхиуыл дӕр ӕрцыдис. Ӕмӕ адӕймаг бирӕ куы бавзара, уӕд иннӕты рыст хуыздӕр ӕмбары.
Мӕм афтӕ кӕсы, ӕмӕ уый алы адӕймагӕн дӕр у йӕхи, куыд ӕй зӕгъон, адӕймагӕн йӕ туджы куы уа фӕлмӕндзинад, уӕд ма ма ну ӕмӕ ма куы фена зындзинӕдтӕ, уӕд сын дӕр гӕнӕн дӕр нӕй. Фӕлӕ туджы куы нӕ уа, уӕд дӕ зӕрдӕ ӕхгӕд куы уа адӕмы, уӕд, уӕд цыфӕнды зындзинӕдтӕ куы фенай, уӕддӕр дын уыдзӕн Ӕмӕ та ногӕй ивгъуыдмӕ куы аздӕхӕм, уӕд бирӕ цаутӕ нӕ, бирӕ цыдӕртӕ фехъуыстам, федтам. Ис исты хъуыддаг, ӕмӕ дӕ зӕрдӕмӕ кӕй хӕссыс? Ӕз мӕ цардӕй ахуымӕй ницы зонын. Мӕ цард куыд цыдис, афтиддӕр иу хабар баивин. Мӕнӕ мӕ музыкӕйы кӕй ныуагътон, ӕмӕ мӕ характер равдыстон. Ой, мын нырма дӕр ӕй хӕссын, фӕсмон кӕнын, тынг фӕсмон кӕнын, уый тыххӕй ӕмӕ Аркадий Тарасевичы тынг фӕндыди ӕмӕ оперный певица суон ӕмӕ цӕттӕ кодта. Стан уагътон уыцы хабармӕ ацыдӕн ӕндӕр ӕмӕ ныр рӕст, фадат куы уайд рӕстӕг фӕстӕмӕ раивын, уӕд сахуыр кӕнис оперон зарӕггӕнӕгыл? Нӕ мӕнгӕй.
Нӕ мӕнгӕй. Ома йыл гыццыл фӕсмон кӕныс? Гыццыл нӕ, Тынг. Уымӕл ды фӕсмон кӕныс, мах та цин кӕнӕм, ӕмӕ нӕ фарсмӕ Томайты Милана кӕнис. табу уӕддӕр ма рӕздӕхтӕн фӕстӕмӕ. Фӕлӕ, чи зоны, сӕгӕйдӕр зындгонд оперон зарӕггӕнӕг суыдаис ӕмӕ Ирыстоны кой ноджы дӕрдтыл хъуыстаид. Фӕлӕ уӕддӕр аивадӕн кӕй лӕггад кӕныс, уый тыххӕй дын бузныг. Йе рцӕуыл фӕсмон кӕныс, уый схъӕр кодтай? Ир та ма мын дӕ бӕллицтӕ дӕр схъӕр кӕны. Цавӕр бӕллицтӕ ис ныртӕккӕ Томайты Миланамӕ?
Ныртӕккӕ уал мӕ фӕнды, цӕмӕй бӕстӕ уа сабыр. Уый фыд, мӕ фыццагдӕр бӕллиц у уый тыххӕй. Кӕддӕр бахаудтӕн Израильмӕ стеноплачы, ӕмӕ дзы запискӕтӕ нӕ фӕфыссынц. Ӕмӕ дзы мӕ первый желание ныффыстон, чтобы не было войны в Южной и Северной Осетии. Уый уыди мӕ фыццаг желание. Иннӕтӕ уыдысты мӕ царды тыххӕй, фӕлӕ мӕ фыццаг хъуыды ӕуый уыди, ӕуый ныффыстон. цӕмӕй ма уа хӕст, цӕмӕй уа сабырдзинад. Мӕнӕн уый уппӕты фыццагдӕр. Алцыдӕр сараздзыстӕм, зардзыстӕм, кафдзыстӕм, цӕрдзыстӕм, фӕлӕ хъуамӕ уа сабырдзинад. Гермӕны фарста раттын мӕ хъавыдтӕн, фӕлӕ йын дзуапп райстон. Фӕрсинаг дӕ уыдтӕн, тӕрсгӕ та цӕмӕй кӕны Милана? Фӕлӕ дӕхӕдӕг дзуапп радтон. Ницӕмӕй тӕрсын, Хуыцау йеддӕмӕ ницӕмӕй мӕ никӕмӕй дӕр тӕрсын. Фӕлӕ сӕйрагдӕр хӕст ма уӕд, нӕ? Хӕст ма уӕд, алцӕмӕн дӕр и бафӕразын, алцӕмӕн дӕр. Ӕмӕ ма дӕм иу фарста ратдзынӕн. А зӕххыл цӕры ахӕм адӕймаг, Томайты Милана. Дӕ зӕрдӕ йын цы зӕгъы? Мӕ зӕрдӕ алы райсом дӕр куы сыстын, уӕд Хуыцаумӕ скувын ӕмӕ фӕзӕгъын, О Хуыцау, ратт мын фӕлмӕнзӕрдӕ, цӕмӕй макӕмӕ мӕсты кӕнон, цӕмӕй мӕ зӕрдӕ ӕхгӕд ма уа, цӕмӕй мӕ бон уа хатыр кӕнын. Ӕви фӕкурын зӕрдиагӕй ӕцӕгдӕр, цӕмӕй хатыр кӕнон фыццаджы дӕр? Ма мӕхӕдӕг дӕр цӕмӕй искушени кӕй хонынц, ау, мӕн ма радтӕд Хуыцау, мӕ цӕмӕй раст фӕндагыл цӕуон? Тӕригъӕд ма райсон.
О, тӕригъӕд ма райсон.
Ӕрдӕбон афтӕ загътай, ома, цӕмӕй мӕ бон уа хатыр кӕнын ӕмӕ мӕсты ма кӕнон. Мӕстыгӕрды? Вӕййы мӕм цы.
Ерма дӕхи ӕппӕрццаг миниуджытыл цы банымайыс? Ӕндӕр мӕм нӕй, ӕвӕццӕгӕн. Мӕстыгӕр Мӕстыгӕр, гыцъы мӕстыгӕр вӕййын. Мӕ мах творческий адӕм сты ӕмӕ мӕ нӕу мӕй нӕй гӕнӕн. Ома, ты кӕрӕ мӕсты дӕ, фӕлӕ уый фӕстӕ мӕхимӕ ӕрцыдтӕн ӕмӕ та дӕ фӕлмӕн мидбыл худтӕй, нӕ? Мӕ та стӕй мӕ бӕхимӕ дӕр худӕг фӕкӕс ӕрцӕуыныс. сфӕсты кодтон, зӕгъгӕ. Иуылдӕр мын афтӕ дзырдтой, Миланӕ ахӕм зӕрдиаг худ фӕкӕны, ахӕм хъӕлдзӕг вӕййы. Худынкъӕдзӕсӕг дӕр ӕмӕ иннӕты дӕр
бары нӕ бары, уыдон дӕр худын райдайынц. Ӕмӕ абон зарджыты кой бирӕ кодтам, фӕлӕ уӕддӕр афтӕ бӕлвырд зарӕг не скодта, йой уарзын ӕмӕ арӕх фӕкӕнын, зӕгъгӕ. Афтӕмӕй та диссаджы хъӕлӕс кӕмӕн и, ӕвӕццӕгӕн, йӕхинымӕр фӕзары ӕмӕ йӕ фӕндид иннӕтӕн дӕр Иу куплетӕй цалдӕр рӕнхъӕй адӕмӕн циндзинад ӕрхӕссын, кӕнӕ сын ныстуан зӕгъын, кӕнӕ сын цыдӕр бафӕдзӕхсын, кӕнӕ та хуымӕтӕджы мидбылхудт балӕвар кӕнын. Йӕ цавӕр зарӕгӕй дӕ фӕндид ныртӕккӕ адӕмы зӕрдӕтӕ барухс кӕнын? Раздӕрӕй куыд загътон, мӕ репертуар ис ахӕм зарӕг, кӕй ныффыста Хабӕты Римӕ, Ӕмӕ Хуытыгаты Маринӕтӕ йӕ музыкӕйыл бакуыста. Бузныг сын зӕгъын, зардзынӕн ӕмӕ уын зарын. Ӕмӕ мӕ уарзон адӕмы зардзынӕн ӕмӕ уын зарын ныр дӕр. Дӕ дын загътон, раздӕхдзыстӕм уыцы зарӕгмӕ. Афтӕ нӕ загътай, зарыдтӕн ӕмӕ зардзынӕн. О, зардзынӕн ӕмӕ уын зарын кувын уын кувын сӕрӕй, уаккаг ныхӕстӕ нарын Арфӕтӕ айсут мӕнӕй! Емӕ ныртӕккӕ дӕ бон у Ирыстоны цӕрджытӕн раарфӕ кӕнын. Нӕ уарзон Ирыстоны адӕм, уӕ бӕркӕдтӕй куывдтӕ ӕмӕ чындзӕхсӕвтӕ кӕнут, ирон ӕгъдау ӕмӕ ӕфсармӕй хайджын ут, цъӕх арвы бын цӕрынӕй бафсӕдут.
Ахсджиаг ныхӕстӕ. Мамӕ гӕсгӕ алкӕй зӕрдӕйыл сӕмбӕлдзысты. Ӕмӕ дын ӕз та телевизормӕ кӕсджыты ӕмӕ аивадуарзджыты номӕй арфӕ кӕнын аивадӕн афтӕ зӕрдӕрухсӕй ӕмӕ ӕнцонтӕй кӕй лӕггад кӕныс. Сывӕллоны йӕ бауарзтай ӕмӕ аивады фӕндагыл ныры онг цӕуыс, кӕд дзы цавӕрдӕр рӕстӕг ахаудта, уӕддӕр, фӕлӕ йӕ бамбӕрстай, уый дӕ фӕндаг у, уый мӕ фӕндаг у, мӕ зӕрдӕйы уарзондзинад у. Ӕмӕ дӕм абон цас хъуыстон, кӕд фӕрӕдыдтӕн, уӕд мӕ сраст кӕн, фӕлӕ мӕнмӕ гӕсгӕ нӕ. Дӕуӕн ахсджиагдӕр сты уарзондзинад, бинонты хъӕрмуддзинад, ӕнгомдзинад ӕмӕ, дӕ алыварс чи ис, уыдонӕн циндзинад хӕссын ӕмӕ сын дӕ зӕрдӕйы къӕртт алкӕмӕн дӕр байуарын. Уый та мӕмӕ гӕсгӕ бирӕйы аргъ Ды йӕ рӕсугъддӕр радзырдтай, ер мӕнӕй рӕсугъддӕр. Ды та нын ӕй абон раргом кодтай.
Мӕнӕн кӕд мӕ бон рӕсугъд дзурын нӕу, фӕлӕ мӕ куыстӕй, мӕ зарӕгӕй мӕ бон цы уа, уый кӕнын. Ӕмӕ, ӕвӕццӕгӕн, адӕм уый ӕмбарынц, ӕмӕ дӕ уымӕн райстой сӕхимӕ, уымӕн дӕ байуӕрстой. Адӕмӕн стыр бузныг, чи мӕ уарзы, Здорово, бирӕ уарзын. Ӕз мӕхицӕн амондджыныл нымайын уыдоны ӕмӕ адӕмы хорзӕхӕй хайджын чи у. Адӕм дӕ куы уарзой, уӕд мӕм цыфӕнды зындзинӕдты сӕрты дӕр ахизӕн ис, уыдон сты тыгъдӕттӕг, уыдон сты амондхӕссӕг. бирӕ у. амондхӕссӕг ӕмӕ дӕхи загъдау, иуылдӕр иумӕ кӕрӕдзийы уарзгӕ куы цӕрӕм, уӕд уый цавӕр ӕгӕрон тых уыдзӕн? Фӕлӕ дӕр дӕ бон афарстон, цӕры а-зӕххыл Томайты Миланӕ, зӕгъгӕ, ӕмӕ дӕхи удӕн дӕ зӕрдӕ цы зӕгъы? Ӕмӕ ӕрдӕбон цы ран амадтон, цы хӕзнатӕ нымайыс дӕхицӕн, уыдон дын сыгъдӕгзӕрдӕйӕ мӕ цӕст уарзы. Фыццаджыдӕр, дын лӕвар кӕнын сызгъӕрин дӕгъыл ӕмӕ дын амӕндтӕн фӕндӕгтӕ гомгӕнӕг фӕуын. Иннӕмӕй та иугӕр дӕхицӕн бӕллицтӕ ис, Кӕйдӕр дзы схъӕр кодтай, кӕйдӕр нӕ, ӕмӕ сусӕг дӕр уый дӕр бӕллиц у. Фӕлӕ дын мӕ цӕст уарзы, цӕмӕй дын ацы фӕндаг, ацы дӕгъӕл фӕрӕз фӕуа фӕндӕгтӕ байгом кӕнынӕн. Бинонтӕ уарзыс? Фӕнды дӕ стыр бинонтӕ, ӕмӕ дын Хуыцау йӕ цы амонд балӕвар кӕнӕд. Уарзондзинадӕн аргъ кӕныс ӕмӕ дӕм дывӕрӕй ӕздӕхӕд. Дӕ зӕрдӕйы дуар мӕн афтӕ парахат кӕныс, ӕмӕ дӕ зӕрдӕйы хъарм уарыс адӕмӕн, ӕмӕ дӕм ныр дӕр здӕхы, фӕлӕ дӕм ноджы фылдӕрӕй куыд здӕха. Ӕмӕ куыд загътай, адӕмы фарн бирӕ у, зӕгъгӕ, иомӕй кӕддӕриддӕр хайджын у. Ӕмӕ ма дын ӕй схъӕр кӕндзынӕн, ацы дӕгъӕл йӕхимӕ чи фӕдарын, уымӕн йӕ фӕндӕгтӕ вӕййынц лӕгъз, ӕнцон ӕмӕ ӕнӕфыдбылыз. Ӕрбадгӕ хорзӕхӕй. Заны, стыр бузныг. Ацы лывары суӕццӕгӕн афтӕ немӕ хӕсдзынӕн. Цы хсызгон мын у. Нӕ афтӕ мӕ зӕрдӕйы цыд. Стыр бузныг. Ӕхсызгон у.
Махӕй се ппӕт дӕр зӕрдиагӕй лӕвар кӕнӕм ӕмӕ дӕуӕн дӕр ӕй зӕгъдзынӕн, сусӕг нӕу, мах нӕ уазджытӕ тынг бирӕ уарзӕм. Уӕлдай ӕхсызгон та уый вӕййы, ӕмӕ ардӕм чи рбацӕуы, уый ӕцӕгӕйдӕр йӕ зӕрдӕйы дуар афтӕ гыццыл базыхъыр кӕны ӕмӕ йӕ зӕрдӕйы хъӕрмуддзинад, уарзондзинад балӕвар кӕны махӕн дӕр ӕмӕ йӕм чи кӕсы телевизорӕй, телевизормӕкӕсджытӕн, уыдонӕн дӕр. ӕмӕ уыдоны та ничи асайдзӕн. Мӕнгӕн нӕ фӕзӕгъынц, камерӕйы цӕст уынаг у. Цӕстытӕ дӕр нӕ сайынц.
Нӕ сайынц.
Ема ныртӕккӕ куыд ргом адӕймаг дӕ, афтӕмӕй ма дӕ бирӕ-бирӕ азты куыд зонӕм, ӕмӕ дӕхӕдӕг дӕр схъӕр кодтай, ӕмӕ йӕ зонӕн уый дӕ зӕрдӕ риссын дӕр кӕны, фӕлӕ дын ӕхцондзинад дӕр хӕссы. Дӕ мад ӕмӕ дӕ фыды бӕллиц уыди, цӕмӕй зарай. Ӕмӕ ныртӕккӕ уыдон дӕуыл куыд цин кӕнынц, дӕуӕн дӕ бон дыууӕ хатты фылдӕр куыд уа, уым уыдоны зӕрдӕтӕ бахъӕлдзӕг ӕмӕ бацин кӕнын. Бузныг, Жанна. Бирӕ дӕм бантысӕд.
Бузныг. Телевизормӕкӕсджытӕн та ма иу хатт зӕгъдзынӕн, абоном уазӕгуаты уыди республикӕйы цӕрджытӕй тынг бирӕ адӕмӕн зонгӕ ӕмӕ уарзон адӕймаг Томайты Миланӕ.